Ýaman epe görünýäňlaý. On sekiz ýyldan bäri Pyragyňdan nazaň epe görmedim-dä onda. Boldumy? Şu ebtiň bilen, şu eflatunyň bilen hapa gelmeli mende. Özüňki ýalylara seret şu eflatunyň bilen. Şi nä, nädip geldiň? Ataň balagyny etdi aýdyberdiňmi? Ýoldaşym oglum, neme? Meňkem seňki ýaly o sygrymy äkitdim, o şular ýaly bolaýypd-a. O nädip şular ýaly bolýa? Zeýkenala gaçdyk.
Merez etdik. Bilşermen bir özüm. Özi gözüni gyryp otyram.
Munyň näme onda munyň? Muňam onuň boýun ýalyk diýilýär. Kimi? Boýun ýalyk.
Boýun ýalyga meňzeýän ýeri barmy şoň? Yzky parta gowja seredin, zeýen sada meňzemän duranok şonda. Kim tikip berdi muny? Bererdi o.
Kowaý. Boljak däl.
Bolýar. Sapak birsin nägelin. Düşünmeýän zadyň bolsa soraber.
Rus Ýekejeňňam aýtmaň özi bilsin. Rus ýazyjy şahyrlardan kimleri bilýäň?
Kimleri?
Ýok, geçilen temalary gaýtalamakdan bilýänsiňiz. Olar känäm ol tut birini ýakany aýdyp beriň. Han birini ýatladany. Şeýde gowy bolmyka. Mähriban okuwçylar ine şuňa düşündirdigim size düşündirdigimdir. Sapaga ünüs bilen dykkat bilen seredip duruň. Tur ýerinden ho. Mamaňlara berdiňmi?

Dost ya ho Grbayedow ýaman çöň ekeniňaý Ada ölenden beýle çöň bolşuňa däýi haýran galýan Tertibiňem şuň bardyr sen gijä galyp gelşiňdenem bildirip dura sen Ýene kimler ýadyňa düşýä. Gagarin! Gagarin ýazyjy däl ol ilkinji kosmonawt ol ol. O näme ýokary gidip bir killap gelmedi onda? Kitap ýazmadymy? Işiň bolmasa o zatlar bilen. Hany ýene de ýene ýene dessanlardan soraň oku. Bolsun.
Hany ýene birini ýatla dali.
Ler ler ma Ler deý.
Ler ma ýa ma
ma
Ýoldaş barmy?

Sapakda bolsun, Bär! Bär! Mun!
Wan! Kim? Kim? Tof! Tof! Kim bolýar?
Tof bolýar. Tof däl-ow!
Bär bolsun, Tof! Näme? Ýene kimler ýadyňa düşýär?
Puşkin!
Aýtman otur.
Ine, Puşkiniň portretini gördüňmi sen? Öýde iki sany bar, birini bereýinmi? Şoň aşagyna Skokanyň Çinýazowa bir müň ýedi ýüz togsan dokuz, kese çyzyk.

Orsça türkmençe, türkmençäň orsça. Ýönes men başga iş edemok. Atam bilen men howzanda iş edip bir diňe orsça gepleşýäs. Tanka orsça manka diýýär. Şeýlemi?
Iş tikilýän iňňä orsça näme diýilýär? Atam işläp ýörkä mundan kiçjik zadyň ady ýok diýýär orsça. Içi pugawyçjik diýýär. Düýä näme diýilýär ulurak zatda soraýyn? Düýämi?
Düýä bir bir bir düýäçki diýilýär.

Aýagymyza sugrun çekdiräýýär. Ýöne alty bazar kyn bolany kyn bolýa oňada suwa düşemizem başlap düşäýýäs. Hany? Men beýläme seredip durkam sözlendirmeli. Kerpiç kelläme aç diýjek bolsaň näme diýmeli? Molum Filip, ložka, wilka diýäýýä. Oň diýşi bolmasynok.
Meň soragma jogap ber. Beýläme serip durkam kerpiç kelläme aç. Hawa. Ýa posmatrel tuda. Kerpiç maç suta bolýa.

Sadist diýmeli. Şuna bellik.
A damyň em bolsaň ýat diýjek bolsaň. Diliňi sadist diýmeli.
Iň soňky sorag. Hawa. Orsçadan sorap durdum, türkmen sady. Ho, keregi görýäň, ho ýokardaky. Çyragyň ýanyndaky. Hä, çyragyň ýanyndaky.
Döweýin çyragy. Gözüň betlikdele seň diýen. Türkmen sady. Türkmen neme şoňa myhman öwredjekdir diýip ýörýär. Alty sany maýa goýup ine şeýtdirip-şeýtdirip düşüp gelýär. Türkmen sady näme şol?

Gummalarma oglum näçe oglum gummaly. Ana oglum gitdi. Hormatly mähriban doganlar! Mugallym diýmek, ene-ata diýmek, ene-ata diýmek, mugallym diýmek. Bize edep deri beren, bizi şu derejä ýetiren mugallymlarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun!